Vê carê em ne bi tenê ne, ne jî yên berê ne. Duh Înê di konferanseke rojnemavanî de Fermandarê Giştî yê Hêzê Sûriya ya Demokratîk General Mezlûm Ebdê bi berfirehî behsa gefên Tirkiyeyê yên dagirkerane li dij herêmê kir. Mezlûm Ebdê teqez kir ku ew ji her rewşê re amade ne û artêşa Tirkiyeyê bi binpêkirina peymana agirbestê ya di hezar û nozdan tawanbar kir. Heta niha fersend bi dest nexistiye. Fermandarê Hesedê diyar kir ku Tirkiyeyê heta niha fersenda êrîşê bi dest nexistiye. Lê belê armanca wê her ew e êrîş bike û heger fersend bi dest ket dê di demeke pir nêz de êrîşeke pêkbîn e. Ebdî eşkere kir ku sedemên Tirkiyeyê yên êrîşê bi temamî bihaneyên nerast in û aliyê ku peymana Sûçiyê ya di hezar û nozdan pêk neaniye, her Tirkiya bi xwe ye. Di vî warî de Mazdûm Ebdî got, Ji dema îmzekirina peymanê heta niha Tirkiya guhertinên demografîk li herêmê pêk anîne, bi dewamî êrîş kiriye û hemû bendên peymanê binpê kirine. Ebdî bal kişand ser daxuyaniya Hesedê ya vê dawiyê û got, Tenê di vê meha dawiyê de Tirkiye ya dagirker hezar û sê sed û şêst caran Rojavayê Kurdistanê daye ber topan. Ebdî got, Armanca Tirkiyeyê ya sereke ew e ku doza gelê Kurd tune bike, Sûriyeyê parçe bike û çareseriya siyasî tune bike. Herêmên dagirker ya Tirkiyeyê penageha DAIŞ'ê ne. Fermandarê Hesedê operasyonên hevpeymana navdewletî ya li dij DAIŞ'ê bi bîr xistin û got ku bi dehan serek û serkirdeyên DAIŞ'ê li deverên jêr serdestiya Tirkiye ya dagîrker hatine kuştin. Mazlûm Ebdî got ku lêpirsînên wan teqez kiriye wekî plana êrîşa mezin a li dij zîndana DAIŞ'yan a li Hesekê li deverên dagîrkerî ya Tirkiyeyê hatiye danîn. Fermandarê Hesedê got ku hêzên wan nikarin hem li dij Tirkiyaya dagîrker li ber xwe bidin hem jî şerê DAIŞ'ê bikin. Ebdî eşkere kir ku DAIŞ dixwaze sûdê ji vê êrîşa çaverêkirî ya Tirkiyayê bibîne û aniha kara xwe dike ku êrîşî kampa Holê bike. Vê carê em ne bi tenê ne, ne jî yên berê ne. Mazlûm Ebdî diyar kir ku wan bi rêya Rûsyayê rê daye hikûmeta Şamê ku hêzeke xwe ya mezintir li ser sînor bi cih bike, nemaze li Kobanî û min biçê. Fermandarê Hesedê got, Heger êrîş qewimî, dê hemû pêkhateyên Sûriyeyê li dijî Tirkiyaya dagîrker li ber xwe bidin û dê Hesede û Kurd ne bi tenê bin. Her wiha eşkere kir ku ev du mehên hevdîtinên wan li gel Rûsya û Amerîkayê didomin ta ku rê li pêş êrîşa Tirkiyeyê were girtin. Fermandarê Hesedê got ku rewş ne wek ya du hezar û hejdeh û du hezar û nozdeh ne û êdî hemû alî bi fermî li dij vê êrîşê ne. Lê bal kişand ser helwesta Amerîkayê û got ku têrê nake û gerek rijtir be. Ebdî got, Em li dij şer in û em ê her tiştî bikin ku herêmên xwe ji şer biparêzin û wiha pê de çû, Lê dîsa jî heger Tirkiya êrîş bike, em ê heq ji yê derkevin û dê bersiveke me ya xurt hebe. Ebdî got, Em ji sê salan ve amadekariyên xwe yên parastinê dikin. Ometerz ji êrişên li dij Efrîn, Serêkaniyê û Til Abyedê girtine û êdî hêza me gelekî xurttir e. Generalê Hesedê eşkere kir ku heger Tirkiyeyê êrîş kir, dê Hesede şer berfirehtir bike û dê ew ast û encamên şerrî nîşan bidin. Mezlûmê Fermandar got, Heger êrîş rû da, êdî deverek nîne ku Hesedê vekişiyê û dê tevî gelê herêmê. Mil bi mil heta dawiyê şer bikin Tirkiyeyê dêk bibin. Bi nêrîna te, heger Tirkiyeyê êrîşeke xwe ya nû ya dagîrkerane pêk anî, dê ji hundir û dervayî Sûriyeyê bersiveke çawa bibîne û dê encam bi çi rengî be?